Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 23, versi minn 13 sa 22. F'dak iż-żmien Ġesù qal: Ħażina likom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ b'oħra. Intom tagħlqu s-saltna tas-smewwiet għall-bnedmin, u la intom ma tidħlu fiha, u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ b'oħra! Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom, u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom Mexxejja għomja, intom tgħidu, Jekk wieħed jaħlef bis-santwarju, il-ħalfa ma tgħoddx, imma jekk jaħlef bid-deheb tas-santwarju, ikollu jrodd. Boloh u għomja! X'inhu l-aqwa, id-deheb jew is-santwarju li jqaddes id-deheb? Tgħidu wkoll, Jekk wieħed jaħlef bl-artal, il-ħalfa ma tgħoddx, Imma jekk jaħlef bil-offerta ta' fuq l-artal, ikollu jrodd, Ja għomja, x'inhu l-aqwa, l-offerta, jew l-artal li jqaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artal, ikun jaħlef kemm bl-artal u kemm b'li jkun hemm fuqu, u min jaħlef bis-santwarju, ikun jaħlef kemm bis-santwarju, kemm b'min jgħammar fih. U min jaħlef fuq is-sema jkun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Kif jista' wieħed ikejjel u jiġġudika t-tajjeb? Il-profeta Isaija kien ipprofetizza li l-Messija ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja. u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Din insibuha fil-ktieb ta' Iżaija kapitlu ħdax, versi minn tlieta sa erbgħa. Ġesù, il-Messija li fuqu Iżaija kien ħabbar, iċanfar lill-kapijiet reliġjużi ta' żmienu talli kienu nies qarrieqa u jqarrqu bl-oħrajn, l-aktar b'dawk innoċenti. Kienu juru wiċċ b'ieħor quddiem in-nies u kienu jagħmlu kollox għal għajn in-nies. Kienu juru għal wiċċ in-nies li kellhom qima lejn il-profeti maqtula minn min fil-passat oppona il-messaġġ tagħhom, billi bnewlhom oqbra imma fl-istess waqt huma stess kienu jopponu il-messaġġ tal-istess Iben ta' Alla. Hekk, Li jagħlqu widnejhom għall-kelma tiegħu. Huma maċċettawx lill-Messija għaliex qlubhom kienu iebsa u tqal biex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Huma l-umli biss li jistgħu jirċievu l-erf u l-arfin ta' Alla. L-Ispirtu s-Santu hu dejjem lest li jġedded l-imħuħ u l-qlub tagħna u biex jimliena bil-paċi, bil-ferħ u bit-tjubija tas-Saltna ta' Alla. Inti tgħożż il-Kelma ta' Alla f'qalbek u toqgħod għaliha b'iżgħa qaddis u b'qima? Mulej, dawwal lil qalbi bil-għerf tiegħek u għallimni triqatek. Imlini bl-Ispirtu tiegħek ħalli nħobb dak li tħobb int u nobdi kelmtek bla riżervi. Għażiża Ommi Marija, int li lqajt bil-ferħ il-Kelma ta' Alla mibgħuta lilek mill-anġlu Gabriel u b'hekk tnisslet fik il-Kelma nkarnata, Ġesù, għallimni nilqa' bl-istess mod il-Kelma ta' Alla biex jien ukoll inwelled f'qalbi lil Ġesù biex jibqa' miegħi dejjem. Ammen.